Nɔ nu me ɖem ne míaƒe nukpɔlawo nyitsɔ be mete ŋu va o, elabe tsidzadza kple kuxi ɖeka va ɖo. Ewɔe be, vɔ egbeae wòzu be Yehowa Mawu na mɔe ke ne va. Ɣeyiɣi mele mía si o ta míadze egɔme kpra. Megblɔ be, Nyitsɔ anyɔ kɔsiɖa vewo va yi hã nenɔ mía dome, ye nedze nanɔ wo gɔme kple mí alee tututu xexeme tsɔ hedze gɔmee, yi alee eʋeawo ƒe ɖoƒe yi ke nɔ xexeme ŋu edze numɔwo gɔme hafi ɣeyiɣi va tsi tre ɖe mía ŋuti. Mídi be ne àyi edzi tso teƒe yi ke nèwu nu ɖo nyitsɔ. Eyo, eŋawo katã meɖe ago na mi, meɖe ago na mi, meɖe ago na mi. ago gɔme nye ŋutifafa kple lɔlɔ̃ ye metsɔ vɛ na mi. Meho gbedoname tso tɔgbeawo gbɔ, mawuawo gbɔ kple xexeme godoo gbɔ, be ɣeyiɣia ɖo be mieveawo miagafɔ. Edɔ sesẽ aɖe le mia ŋgɔ si ke miegbɔna wɔwɔ ge le xexea me. Ne mieƒo xexea me katã xexea me xexea me katã wɔ hunyahunyahunyahunya e etɔ amewo ɖem, edzu amewo bim, amewo tso to ɖe wo nɔewo ŋuti. Nanee dzɔ gbɔna. si ke mieʋã wo miegaŋgɔ dze ge le xexea me. Miawoe nye xexea me kplɔlawo. Ʋeyiʋia ɖo be mieʋã wo miagaƒo ƒu mia ɖokui ƒu be dɔdeasia mawuwo kɔ na mi tso dzɔdzɔ me. Miawoe nye dzɔ kple anyi na anyigba be dɔdeasi ma miagate ŋu awui. Woadze fiato, adze gato na tɔgbawo kple mawuawo. Nua tee medo ɖe mia gbɔ tso kɔsiɖa vɛ va yi me. Egbea mako nu nu vi aɖe dzi na mi. Ɣeyiɣi mesɔ gbɔ mía si o. Mi mo ɖawoe ɖee kɔ wo mee dza.

Amoe ɖu. Papa ha ne dzia ha ka tɔgbi wònye? Ha eshi ha me ve dzɔdzɔ ge eye gbetɔwo katã ve dodo ge. Ame yawo do ɖe anyigba dzi gbã. Wonye dzɔkplanyiawoa. Wowoe nye amuawo.

haa me dzi fifia, ɣeyiɣia ɖo, eŋawo, miamuawo, minyɔ, mialɔ̃ dɔ me. Nane tae. Ke míakpɔ alé tututu yi ke makɔ dze gɔmee. Ee, ah, meɖo dzi haɖe o. Ee, ee, ɖeko míesɔ ke vivivivivivi. Okay. Menye gbã koe nye mamlɛa nu o. Okay. Ee, nu yi te meva afia godzi ɖoa, Míele fifia, me, megblɔe xoxo be xexea me wɔ hunyahunyahunyahunya. Ɣeyiɣi gã aɖe gbɔna. Ekpɔ nu ɖe sia ɖe ne dze egɔme tso afi aɖe kɔa, enɔ anyi ʋu kekekekekekeŋ ɖi va lé nɛ ko wòva tsina. Edome nagblẽ waa. aɖo xɔ, aku, ato ku me ava gbɔ. Anyigba hã dzi mía lea, ye hã nu gbagbeɛ wò nye. Ayi zã nu gbagbeɛ. Eƒe akpe, enɔ anyi ƒe akpe atɔ si akpe atɔ. Ke eɖie li. Ne eɖie lia, ame wo katã, nu gbagbewo katã le anyigba dzia, wokpɔa fu. Mawu gã ʋletete ʋletɔ ʋlenɔ ŋutɔ nya be eƒe akpa atɔ̃ ga ɖe ye edze be nuwo na ga ɖo xɔ gbɔ hafi aga ɖo yeye. ɣeyiɣi ya hã de ede ede gbɔna edi be míadzra ɖo. Mieŋawo miamuawoe nye dzɔ kple anyiawo. Miawo si mee wotso xexea me katã ƒe safui ɖi. Fifia edi be míadzra ɖo. Safui ya wode mía sia míagawɔ ŋudɔ na gbetɔƒomea be gbetɔƒomea nakpɔ gbɔdzɔe le ŋgɔgbea gbɔna. efu ɖe ge ne gbetɔƒomea katã míeʋã wo míanɔ ŋgɔ akpe ɖe gbetɔƒomea ŋuti. Akpe ɖe gbetɔƒomea ŋuti. Ema nye tɔgbui, eh, mía tɔgbui Midawa yi ke nye ɖɔkta ku mɔ dzi. Eva vo la, tɔgbui bia yi dzi. Eh, Ne míelé ŋku ɖe ŋe, ŋenyigba katã ŋutia, fifia woɖe gbegbɔgblɔwo katã le mía ŋu. Etsi kolikoli. Eŋenyigba tsi kolikoli. Ame aɖeke megale mía ŋuti o. Eeeeee mewɔ naneke o. Míetrɔ ɖe mía ɖokui ŋu gbã. míalé mía ɖokui afɔ. Ne míelé ŋku ɖe ŋenyigba ŋuti akpɔ be ne ezɔ tso aƒlawu va yi ɖe ni dzashikantoa me etɔtrɔ ɖeke mava eye míeva ge ɖe mía mía mía afi yi míele fifia ɖeko míeli. Tɔtrɔ aɖeke meva na mí aleke o. Tso agble me ayi ɖe nu me koe va zu mía tɔ. E nu kesinɔnu meva ge ɖe mía si me o. Nanee dzɔ, nu ya dzɔ eye meva ɖe eme na mí gbã eye míaƒe fɔfɔ ye ɖoa, aleke míawɔ hafi afɔ? Magblɔe na mi kpuie. Dukɔ ɖe sia ɖea, eɖokpo etɔ̃ dzie wodronɛ ɖo hafi wòfɔna. Ɖokpo ɖe sia, dukɔ ɖe sia ɖe kɔ ɖokpo etɔ̃ dzi. Ne míekpɔ mashiniwo woza le afi ya hã, ɖokpo etɔ̃ dzi wodro wo ɖo. Triangle dzi wodro wo ɖo hafi dua fɔ. Nenema ke dukɔ hã, triangle dzi wònɔna, triangle ma míeyɔna be dokpo, dokpo woame etɔ̃. Ee ne dokpoawo mesɔ oa, eko dukɔ etsia ba me si ke mete ŋu fɔna gbeɖegbeɖe o eye míetso, míetsoe va yi, míezɔ tso Ketu ŋu kekekekekeŋ va ɖo mía nɔƒe fifia. Ee akpɔ be. Naneke meho mía me, naneke medzɔ aleke si ke nye nu ne ame sia ame nakpɔe be o ame yawo kesinɔnuwo le wo si, wofɔ wowɔ xexi, dukɔ katã nanye zi ava mía gbɔ o. Nu si te nu si dzɔ nye be míaƒe dukpo tɔ̃ hã dzi wodro mí ɖoa? Ee, ɖeko míeva ko yevuwo va ɖe fu na mí ko. míaƒe dokpo tɔ tsi ab tsi adza me tsi ba me si ke mefɔ o. Dokpo tɔ anyi nue mebe ma atɔ tsi edzi na mi gbã be fifia eze be míalé ŋku ɖe míaƒe nanewo ŋuti elabe mí fɔfɔ ge. Nu yiwo dzi mí fɔfɔ ge ɖoa míanya ale mí wowɔ gee. Dukɔ ɖe sia ɖe. Ebe mi mi midze agba be camera man midze agba be nu ye nɔ anyi le bɔ ɖe dzi nam ale be míakpɔ Enya yi gblɔm wòle tututu. Bɔ ɖe hã papa ame ɖekɔ etɔ̃ ayi dzi. Dukɔ ɖe sia ɖea ɖokpo tɔ̃ dzi ye ame ta ɖe bɔ ɖe ya dzi. Ɖokpoɔ wɔme tɔ̃ enu a e e enu yi ekpia ɖeka ye nye miaƒe kesinɔnu.

agbledzinuwo, avemenuwo, atidzinuwo, nuwo katã ko Mawu kɔ na mi le fia mielea, nu ma ye nye miaƒe kesinɔnu. Eye nye yi ke le teƒe yi. Eye aleke? Ok. Kesinɔnua, yea ŋuti miatsi trɔ ge hafi wòazu nuɖuɖu na mi. Ne nuɖuɖua tsi anyi a, miakoe na wò du bubuwo. Okay. Kesinɔnu ma e, nuya e, zɔzɔmenuawo kɔ kple ɖevi yawo miedzi ɖe tso tso nyɔnuwo dɔme miedo fo nyɔnuwo wodzi ɖe dukɔ me susu ya ɖeviwo kɔ vɛ be woatrɔ sie ŋu woƒe susu na ʋu. Ale ye wòasi trɔ ge zɔzɔmenuwo katã ŋui ade asi xɔxɔwo ŋua? Ye kpe ɖe kesinɔnua ŋuti. Nu ma tae míegblɔna be your human and natural resources. Woame eve ma dze be woaɖe. Ne kesinɔnuwo le mia si abe ale wòle mia si fiya ene, ɖeviawo ƒe susu meʋu ɖe naneke ŋuti. Ne woyi suku o, wozua kple nyɔnuviwo. Woƒe susu meʋuʋum be woatrɔ asi ke srɔ̃ nuwo ŋuti o koa nu yi azɔ nuwo ŋuti o ɛɛ ko wòke míetsi nenema. Ok. Nu mae dzɔ ɖe mía dzi fifia be enuwo le mía si fũu. Etɔhawo gbɔ míele. Míenukɔ míetɔ wɔwɔ ge o. Anyigba hã dzi míele. míe nu ke míawɔ hafi anyigba nazɔ na mí o. Atsiaƒua gbɔ míele, nu ye wò tɔgbuiwo wɔna, tɔgbuawo wɔna hafi lã va na mí ɖena, nu mawo míega, mí, mí ale ke míegawɔwɔ ge o. Ko ya ko míhetsi afi ma he mo ka nam. So your human and the natural resources, fifia ele be míate tamebubuwo ŋuti. Leke míawɔ ge? Ɖeviawo dzi ɖe e mía dzidzim ɖe enu yi e e anyigba dzi ɖe. Leke mía wɔ gee be woƒe susu na ʋu be woayi asixɔxɔ de ge míaƒe adzɔnuawo ŋuti? Eeeee kesinɔnuawo mí da wo ɖe akpa. Mí gbɔna nu ƒo ge nu geɖe ƒo ge tso wo ŋuti gake gbɔa mí mí se kui eko. Enu vevelia ye nye míaƒe atsyɔnu.

kplɔ xexea mea, ye míate ŋu ayɔna be ŋusẽ. Nu yawo kplɔ mí ɖe yina ŋusẽa gbɔa, wonye gbãtɔ atsyɔ̃nu míaƒe gbegbɔgblɔ. Gbegbɔgblɔa Mawu kɔ na mí yi ke de dzesi mí be mínye ʋãwoa, nu yawo katãkatãkatã mía tɔgbuiwo kpɔ le anyigba dzi eye woɖo ta Mawu gbɔ ʋuu va ke ɖe Mawu ŋuti. Mawu hã gane gbe wo, míaƒe ahegbeawo kple ehũgbeawo, woƒe ƒuƒoƒo va nye enu ɖeka. Gbegbɔgblɔ ma, nu ke wokɔ ƒu gbe. Yi ke nye ŋegbea. Ŋegbea. Ne míenye ŋegbea, nu ya be ɖe ŋegbea mea, míade ta agu na Mawu ŋegbea adre ade ta agu na mía tɔgbuiwo be ale wowɔ hafi ke ɖe nu ma ŋuti. So míaƒe gbegbɔgblɔ, míese sɔsɔ ƒu gbe va so ame bubuwo ƒe gbe. Ne èyi ɖe ʋenyigba dzi fi ya, egbugbe dom miele. Yevugbe ya, wokui kɔkɔ mimi ɖe mía dzi xoxo. Fifia míeya be míagakɔ eblugbe hã akpui. Gake amegbɔgblɔ na mí be míabe ɖe míaƒe gbegbɔgblɔ mea, mítrɔ va míalé ŋku ɖe eŋu míakpɔe ɖa be nu kae be ɖe eme. Enu vevelia le atsyɔ̃nuawo dome ye nye míaƒe hadzidzi, míaƒe ʋeɖuɖu, eŋuƒoƒo. Nu ya wònyea Mawu kɔ na mí tso teƒea? Megale ame aɖeke si o. Eŋawo ƒe hadzidzi, ŋuƒoƒo, ʋeɖuɖua, yevuwo tsɔ teƒe geɖe be yewoava srɔ̃e. gake míawo ŋutɔ míegade asixɔxɔ ŋuti o. Yevuwo ble mí, míeko míaƒe nu ma, atsyɔ̃nu ma si ke nye atsyɔ̃nu xexea me katã dzidzi ma, míekɔe kɔkɔ ƒu gbe. So nu ma ye miakplɔ ge age ɖe Mawu me, miate ŋu ade si Mawu ƒe goglo me eye ayi eme kple se me. Susɔe nye leke? Enye enu ma etɔ̃tɔ̃lia le atsyɔ̃nua me ye nye miaƒe sumoboloawo, dzesiwo ke eye wo dzesiawo. Míegbɔ va va teƒe mawo. Dzesi mawoa, wobe adinkra. Adinkra menye ebluawo ƒe nui o. Adinkra, yeʋe efã ƒe dzesiwoe ma. si ke nuyawo nyea sumobolo, nuyawo ekplɔ ge nàva mɔ Mawu. Mawua ɖewo mɔ nɛ. Nàva mɔ Mawu. Nàmɔ Mawu, nàwɔ ɖeka kplii. Ok. Eye nàmɔ Mawu. Ye Mawu naɖe eƒe se kple ayeye me na wò. Ok. Hafi aleke nuawo nava. Ok, so enuwo etɔ̃a hã, míaƒe atsyɔ̃nu, míaƒe gbegbɔgblɔ, míaƒe hadzidzi, míaƒe ʋeɖuɖu kple míaƒe dzesiawo. Yevuwo be symbols, míwo be symobolo, wowo be sym. Mimodawoe ɖi kɔ wo midza.